Nepo kineno mana mazuri.
Alos.
Mm.
Mm.
Eh?

เออ
Ni nini? Simona sina bana na chamu go binga do nina ka ma cha kalo ka nyaka ko chamu gi pik mo ya. Mo go mana de ma pik. To ka upingu wi jok manyalo bwana ni golo ka. Mo go mane? Ma mo go. Mo go mane ma golo ka ni pik mo ga. Bwana ka ko kimoro donja oda have a right to ask. kama gimoro aye the source and the Apenzi, capacity kwa- that any one- bwana kata in gi wach ni moro bwana yawa Ng'ato nyiche ok kimia nyal- kes
nyiche kimia kes gi safari kamayo kamayo jagopo moro gimoro
gowi manade mimake mogo nyulo mogo igolo kanye nyisa adier to i will maybe I- I amogo might tago mtana consider- awe wuondi

Kare kok idwar mogo no ta adhigo adhi ausi ne boy na mono kanyo. Bana kodi kaw ga advantage ni ne ruwa uno naga daf tinde no. Kodi dai ni bira bira gi eh kai gi gik moko. Piji mwana ne ru ne ru ne ru mane ma uru ni ga daf. Kuso namba ni namba ne mi sebo ne ru ma wuyo go ni. Why, why, oh, why, oh, why, why? Nora luoko kacha dulu. Ben 10. Sama ti ukitiji wi bwani kikata njara. Ngato loko na Ben 10. Ewe.
Okidhi chiemo. Okay, ngato kwalo mogo. Give it, give it at lion. Give it to me, I give it to you. Te masani. Bana penji, you winjo movie muwuok manyanja. Bwana bande muwuok gi pala moro, akeni macha pala mane, niko gwari ni. To en pala, eh, bwana macha pala ila mane bwana. Iwinje. No retreat, no surrender koso. Mm. Beauty pala.

Chiegni kethore gini biro lal. Ng'ato nyalo kawo gina e lane bwa. Olal ti lal.
Bwana, ang'o momiyo ng'ato kobiro dala gi ng'ato to temo gik monyalo kwalo? Macha ang'o mane itimo ja? Oyul.
Mani sita ni gikala gi kusitieko godo gidem. Ng'ato biro paro ni an ema madho gini. That should not go. Ah, man, you know, go ling, yeah, we go diga no mo kiri lax api miso. Iwa chonia. Ne.
Guns one consumed. Ah.
Ok wup. Kamu, kamu, kamu wup gi. Yani kasiasa kira dogi guns. Mago gin jok ma onego bed ni iwuyo godo itimori nade. Magi joma poko pesa.
andugna wuono ne joka na mere ndara bwana mano ok kong'o winji an jaro matindo timo gini kik ikethega dak idhi kode dalau ang'o mikae mibiro kode koro dala waidwa ni mondo ithuo gi madhe na donge istori mag teyi to nyoro ni yweyo gi dem ka kendo idonjo gi ginene
dem no nowacho ni ok omadh teyi koro nadwa natimra ne ambe atimra nade aji chukua e level moro bana donge najaso gini gi, gi soda matin Eh, bana. ok ma namadho kasungra malich bwana Iparo na iparo na mbaka moro mane ayudo kigone nyiri kanyoro. mane Mane wache mar, mar gine chiemo mane ibo igo e mbak sto chiemo. Bana ito. kama Ibi- wacho nango ibi ni chiemo bijambe nochi jambo. ni chiemo timore nade Ah, ate mang'eny Awinjo gi mbekni part moro mewa ne niya, suna magi to niya. suna ila mage bwana ne gi

adwa miyo nyanya moko adwa miyo nyanya moko e garden ne ne wachi gi joka nesa about lawing ni ni chamo ni loko lawo ne ne pastor ero lawo no pastor no chuno siluonga ni nyarombo ni na winyo ni wono madem siboko ni rikro se manu bwana ni pastor ne ngene waneno ga go video

Iwar ang'o wiyi koso ang'o? Achiegni chako ohala.
Eh, Wiyi ni to yugi ma to onego war. Koso wero me. Oh! Idwa idwa uso ang'o? Bi wal kucho cho. Hmm.
Adhi wal kucho manyadi. Ah, apenji ne, apenji. By the way, gira mane ni chaweka bwana. Onge giri mane ot kanyo aye. Gire mane mar wae. Onge ot kanyo ai.
Bwana ng'e ni ng'e ne tiesi tun tiesi tun chane ang'o ang'o ang'o maketo kanyo. Ng'ama nyocha nyopando usimzin mane ne kanyo go. Macha ya absolute macha simsi. Ng'e ng'e maber.
Ah, kokiyudo. Tachamo simsi ng'e. Mano ang'o? Donge anyisi nakeloga goods ka emomiyo story moro nawinjo bwana madhi nanyalo manya any time. Yaani yuu mudo nyaka gidem no simsimu kwa. Adwa na brief tu kapok. To mano be ni uchiema die.
Kaka no kumudo bando kacha cha. Mago tu gik mane wachako go.
Ini ambo.
Video no trend. Ni do pesa gani? Nyoro to nakwanyo pesa. Dong nyoche winyo na nadhi ma, ma, ma dhi ka juoga. Bwana nyoche bwana sebudhe ne kwanyo pesa. Na wuka wuka be, be macha ajuoga moro ma Tanzania. Ajuoga cha odhi ogona simu to ngisa no nyulo.
Okago ni mbaka mondo iwin mbaka maber. Mbaka, mbaka. Ajuoga cha odhi odhi omiya yath moro ma en kirada rada gi ja pesa ni. Teka teka ni ng'iye. Chikudho kata mana kume yadhno to pesa lal no fuko. Ma kwanyo pesa kwanyo so mbili. Be mase bedo ka operate go. Nyoro na nyeo nyoro na nyoro na nyeo gine.
Ipaga na nyathi leo.